טייערע אידן, ביי אונז אידן האט מוזיק א זייער שפעציעלע פלאץ, און אויף שפעציעל ביי אונז חסידים האט עס נאך מער א חשוב'ע פלאץ. מוזיק איז א שפראך וואס אונז אלע האבן ליב, אונז האבן עס ליב מיטן הארץ, אבער נישט קיין סאך פון אונז פארשטייען עס מיטן קאפ. איך האב געגעבן מיין לעבן צו קענען פארשטיין מוזיק אויך מיטן קאפ, צו וויסן וויאזוי מוזיק ארבעט, וויאזוי מען מאכט מוזיק, און וויאזוי די ניגונים וואס באארבעטן אונז אזוי שטארק, וואס איז זייער השפעה איבער אונז, און וויאזוי האבן זיי אזא כח. און וואס כ'האב אויסגעטראפן איז אז מוזיק איז ממש א שפראך, פונקט אזוי ווי די שפראכן וואס אונז רעדן, מוזיק האט א וועג וויאזוי מען בויט משפטים, וואס מען זאגט, זאצן, און עס האט א אלף בית וואס מען נוצט, און איך וויל ענק אביסל ווייזן וויאזוי מוזיק ארבעט. למשל, די ערשטע זאך וואס מען קען אנהויבן עפענען די אויער איז אז מוזיק האט זאצן, פונקט אזוי ווי א שפראך, ווען איך רעד צו ענק זאג איך זאצן איינס נאכן אנדערן, צומאל איז עס א קשיא, צומאל איז עס א תירוץ,

סאו לאמיר הערן וואס טוט זיך אין אזא ניגון, א קורצע ניגון, א זיסע ניגון, די ערשטע זאך וואס מ'הערט איז דאס. וואס איז דאס? עטס הערטס אז דאס איז א קשיא? דאס ענדיגט זיך אויף א פלאץ וואו מ'פילט אז מ'איז נישט אינדערהיים, און דו ווייסט אז די ניגון גייט זיך ממשיך זיין, ווייל דו קענסט נישט ענדיגן דא. סאו נאכדעם האט מען נאך א קשיא. אפילו ס'האט זיך געהערט אנדערש אבער מען ענדיגט אויף די זעלבע פלאץ. אויף די פלאץ דא. דאס איז די ערשטע חלק פון די ענטפער אבער מ'איז נאך אלץ נישט אינדערהיים. און יעצט איז מען אנגעקומען אהיים. סאו די וועג וויאזוי מוזיק ארבעט איז אז מען פילט זיך אינדערהיים און מען פילט זיך נישט אינדערהיים. אזוי ארבעט מוזיק, אזוי ארבעטן ניגונים, דאס איז די כח פון ניגונים. סאו די אלף בית פון מוזיק איז אז דו האסט זיבן פארשידענע קולות וואס דו קענסט נוצן אויף צו מאכן ניגונים. און דאס איז אלעס וואס מען דארף, זיבן קולות און פון דעם מאכט מען אלע ניגונים אין די וועלט. אין די זיבן קולות איז דא איין קול וואס דארט פילט מען זיך אינדערהיים. דארט איז די היים. די אנדערע זעקס קולות וואס דו האסט זענען פלעצער וואס זענען נישט אינדערהיים, און יעדע איינס פון זיי האט א אנדערע געפיל, ווייל יעדע איינס פון זיי איז ווייטער פון די היים אין א אנדערע מין וועג. סאו אין א שפראך ווען מען רעדט האט מען אותיות, מיט דעם מאכט מען ווערטער, און אין מוזיק האט מען פארשידענע געפילן, און יעדע איינס פון זיי האט א אנדערע געפיל וויאזוי ס'מאכט דיך פילן צו דערהיים. סאו אין די ניגון וואס האסט געהערט, למשל די סיבה פארוואס אין געוויסע פלעצער פילסטו זיך אינדערהיים אין געוויסע פלעצער נישט, איז זייער פשוט, נאר אין די לעצטע זאץ וואס עטס האטס געהערט, דארט איז מען אנגעקומען צוריק אהיים. אין אלע אנדערע זאצן וואס עטס האטס געהערט, איז מען האט מען נישט געענדיגט אינדערהיים. און די שפילעריי פון מוזיק ארבעט ארום דעם ווי אזוי ס'נעמט אונז אוועק און צוריק אהיים. זאל איך ענק ווייזן אין עטליכע ניגונים, און וויבאלד דאס דא רעדט מען אין אידיש העל איך ווייזן אין חסידישע ניגונים וואס זענען נאנט צו אונזער הארץ. לאמיר נעמען א באליבטע ניגון ווי כה אכסוף, א זייער באקאנטע ניגון. ס'הייבט זיך אן אזוי. סאו עטס קענטס הערן אויף די ערשטע קול וואס מ'הערט אז מען זינגט גלייך, מען האלט ערגעץ אינמיטן, ס'הייבט זיך אן גלייך אין א פלאץ וואו מען איז נישט אינדערהיים, דאס געבט אונז א געפיל אז מען האלט אינמיטן ערגעץ, אז ס'איז דא א עקסטערע געפיל פון דביקות, פון התלהבות, אז מען זינגט גלייך ארויף און ס'הייבט אן. דאס איז די ערשטע קשיא. דער צווייטער זאץ ענדיגט זיך נישט אינדערהיים, אבער עס ענדיגט זיך אביסל נענטער צו דערהיים ווי די ערשטע וואס מען האט געהערט. סאו עס איז א שטיקל תירוץ אבער למעשה איז עס נישט קיין גאנצע תירוץ. כ'האף אז ער גייט פארשטיין ווען כ'נוץ די ווארט קשיא און תירוץ אין מוזיק מיינט מען ממש צו זאגן דאס אז עפעס וואס בלייבט הענגען ערגעץ און ס'ווארט אויף א ענטפער, דאס איז א קשיא. עפעס וואס גיבט א ענטפער וואס ברענגט אונז צוריק אהיים, דאס איז וואס מ'רופט אן א תירוץ צו מוזיק. סאו נאכדעם גייט עס נאכאמאל. נאכאמאל די זעלבע קשיא. נאכאמאל ענדיגט מען מיט די זעלבע מין ענטפער, און אזוי גייט עס ווייטער. סאו כ'וועל ענק ווייזן אויך אין אנדערע ניגונים וויאזוי ס'גייט, למשל א ניגון וואס איז זייער נאנט צו מיין הארץ, די שלום עליכם פון סאטמאר, וואס מען זינגט ביי אונז אין שטוב. סאו שלום עליכם פון סאטמאר גייט אזוי. דאס איז די אנהייב, און ס'האט א זייער אינטערסאנטע אנהייב. ווייל די ערשטע זאץ אין די ניגון איז בעצם עפעס וואס ברענגט אונז אהיים, דאס מיינט צו זאגן אז פאר מען הייבט אן די שמועס ברענגט ער אונז אהיים, סאו ער הייבט אן א פלאץ וואס איז נישט אינדערהיים אבער ער גייט און דא איז מען אנגעקומען אהיים, איך בין זיכער אז עטס קענטס עס פילן,

סאו מ'האט כמעט גענדיגט אינדערהיים און צו סוף קלינגט מען די קלאנג וואס נעמט אונז צוריק אוועק פון היים, פון דעם דארף מען איבערגיין די ניגון נאכאמאל. און אזוי גייט עס ווייטער, און מען קומט אן צו די זעלבע סוף ווי פריער, די. אבער די מאל וויל ער אונז יא ברענגען אהיים, סאו ענדיגט ער עס אזוי. און מ'איז אנגעקומען אהיים. סאו עס הייבט זיך אן צו זען אז מ'רעדט דא אין מוזיק ממש פון א שפראך. פארשטייט זיך סע ארבעט אינגאנצן אנדערש ווי א שפראך, אבער דאך האט עס א געוויסע וועג אין וויאזוי אונזער מוח פילט עס אביסל ווי א שפראך. לאמיך ענק ווייזן מער אין אנדערע ניגונים וואס אונז קען מען. למשל די ניגון וואס מען באגלייט א חתן צום בית מדרש.

צוריק אנגעקומען אהיים. סאו עטס הייבטס אן צו פארשטיין אז מוזיק איז ממש אין א געוויסע וועג א שפראך, מיט תירוצים און קשיות און הצעות, און ס'מוז נישט אייביג ארבעטן אלס א קשיא און א ענטפער אזוי ווי עטס האטס געזען, אבער אזוי איז מוזיק צוטיילט אביסל אין זאצן, און ווי מער מ'פארטיפט זיך אין דעם, אלץ מער מ'קען זען די וואונדערס פון די כח הנגינה, וואס איז ביי מיך נאך אזוי נאנט צום הארצן, צו זען ווי שטארק ווי שטארק מ'איז מעריך מוזיק ביי אונז אין די חסידישע וועלט און ביי אונז אידן בכלל, צו זינגען ניגונים סיי מיט ווערטער און סיי אן א ווערטער, ווייל מ'פארשטייט ווי שטארק ס'איז א שפראך וואס איז אזוי אזוי מענטשליך, און אזוי א חלק פון לעבן וואס אפילו אן עבירתו ס'איז כסדר א געפיל פון גיין ערגעץ אוועק פון די היים און צוריק אהיים. כ'האף אז עטס האטס הנאה געהאט פון די מחשבות וואס כ'האב ענק מיטגעגעבן און האטס הנאה. כל טוב.